Helo, Miss Gregory ydw i, a fi a athrawes eich plant yn Dwmple Mawddon Blwyddyn Un. Rydw i wir wedi fwynhau tymor yma yn dod i nabod eich plant a dysgu nhw pob dydd yn yr ysgol. Mae yn drist bod ni'n methu cwrdd yn person tymor yma, ond rydw i'n edrych ymlaen i siarad gyda chi gyd ar y ffôn wythnos nesaf. Ein thema fel Blwyddyn Un tymor yma yw Daw Eto Hael y Fryn, sydd yn thema ffantastig i'r plant dysgu fwy am. Yn ein gwersi prosiect rydyn ni wedi bod yn edrych ar y tywydd. Rhai o'r pethau rydyn ni wedi bod yn edrych ar am yw sut mae'r tywydd yn ei teimlo, ein hoff dywydd fel dosbarth, a sut mae'r tywydd yn effeithio swyddi, pobl a gwledydd gwahanol. Un o'r pethau rydyn ni wedi bod yn wneud yw edrych ar sut mae'r tywydd yn wahanol ym wledydd fel Cymru a Kenya a wnaeth y plant wir mwynhau wneud hyn. Hefyd, rydyn ni wedi bod yn edrych ar cwestiynau athronyddol sydd yn esonio neith y dyfn ond wnaeth y plant wir mwynhau hyn. Un o'r cwestiynau rydyn ni wedi bod yn edrych ar yw ydy'r plant yn rhy fach i fod yn yr ysgol? Wnaeth y plant wir mwynhau hyn a wnaeth yn rhannu syniadau ffantastig. Roedd yn cyfle ffantastig i nhw ymarfer sgiliau a gwrando a darllen a siarad. A wedyn dod lan gyda syniadau a atebion ffantastig i'r cwestiwn. Yn symud ymlaen i mathemateg. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar, ar dechrau'r flwyddyn, cyfri a sgiliau siapiau. Yn symud ymlaen tymor yma, rydyn ni'n mynd i edrych ar amser, arian, adio tynnu a ffeindio rhifau coll. Mae mathemateg yn rhoi cyfle ffantastig i'r plant dysgu sgiliau newydd pob dydd, a mae'n wir yn ffantastig i weld nhw'n gwenu ar ôl nhw cwblhau darn o waith ffantastig. Yn symud ymlaen i iaith. Yn ein gwers i iaith, rydyn ni ar dechrau'r flwyddyn wedi bod yn edrych ar ein sgiliau llythrennau a sgiliau darllen. Nawr, rydyn ni wedi symud ymlaen i ein sgiliau ysgrifennu a datblygu rhain. Rydyn ni wedi bod yn edrych ar ansoddeiriau, pethau sy'n gwneud ni'n hapus a pethau sy'n gwneud ni'n drist, a pha tywydd yw ein hoff dywydd. Wnaeth y plant wir mwynhau rhannu eu barn am hyn, a roedd lot o pobl yn hoffi tywydd gwahanol, roedd yn cyfle i nhw ddweud pam. Yn symud ymlaen tymor yma, rydyn ni'n mynd i cario ymlaen gyda stori Leila, sydd yn stori ffantastig am merch yng Affrica. Hefyd, rydyn ni yn mynd i symud ymlaen i pethau Nadoligaidd a ysgrifennu llythyr i Siân Con. Yn olaf, rydyn yn ystod y tymor, rydyn ni wedi cael y cyfle fel ysgol cyfan i wneud lles Ffordd Llŷn a lles Brynhawn ddydd Gwener. Yn ystod yr amser yma, rydyn ni'n cael cyfle i wneud pethau wahanol ni fyddwn ni fel arfer yn wneud fel dosbarth. Rydyn ni, fel blwyddyn ni, wedi wneud llawer o gelf a mynd tu fas yn yr ardal goedwig tu fas y dosbarth i